Welcome back to DP Colony's channel. Like and subscribe. Ole kan lo let le ta hun rei tak kan chol to hnu in vo in chuan in kan zir ho tur chu ke kor kat dan kha ni anga Kekawr cut dan han tih ah khan a simple thei ang ber in tunah chuan kan sawi phawt ang a, in tah tawlh in kan sawi chho zel dawn nia. Ahh a hma atang tawh khan in in lo request ve neuh neuh tawh a kekawr kha kan han ti lawk thei lo a chhan chu unau te leh thian tha te in neih neuh neuh ka tia ang vel ah khan ka lo theu leu ve kual a chuvang chuan in hun rei tak kan han chawl a an lo in nei ve chhen bawk sia. Chuan tunah chuanin hei lockdown te nia ah a theih a theih chuanin video kha siam chho ve leh zel kan tum anga a kar lakah chuan video dang te pawh ka rawn zep leh zeuh zeuh dawn nia chuan kan thupuia kan luh tak tak hmain ka channel te lo like lo subscribe leh vek turin ka ngen cheu a ni Chuan lo la subscribe lo kha tam takin la awm a lo en liam puat ang chi ho kha lo subscribe ngei ngei ula chuan in lo comment vek dawn nia chuan zawhna kha a awm chuanin comment na mah khanin min lo zawt leh vek dawn nia. Awle kekawr kha tunah measurement kan la anga chuan tuna kan tih tur chu hei simple thei ang ber elastic vuah parallel thla tawp ang chi kha kan ti anga a basic atangin kan tan dawn kan tih kha chuan lo in ring ula tunah a kawng twenty seven chuan a kawng hnuai chiah a tai lai hi sawm thum leh chanve chuan a mawng hi a mawng kual helai a mawng lian kual laia hi thirty six a ni ta chuan a sei zawng kha kawng atanga hian kan tehthlang a. Sawmthum paruk, thirty six, a nih chu. Chuan. Chuan kan teh tur pawimawh deuh chu a kap hi a ni a. Tihian. A kap hi duh duh sei dan leh a sang a sang nge kan duh a, a hniam a dawr a dawr sang nge dawr tawi tih ang kha. Chuan tunah chuan hei tuna a hak lai ang deuh hianin a sangin kan ting a. Chuan tihian an teh kual ang a. Sawmhnih paruk a ni, twenty six a kap sei zawng a nih chu. Chuan a parallel thla tur a nih chuan a bawp hi kan teh leng a. A thawl nuam hak nuam tawk tur ang chu a tight a fit tur a nih chuanin twenty vel a ni ta, mahse a thawl nuam pangngai tur a nih chuan. Twenty two velin ti hian kan la ang. Chuan khat atang khanin hei a parallel tur a nih chuan a chhuk thla pawrh dawn a nih chu. Chuan mahse a danga aw a dang kan tih dawnah a dang chu measurement kan la leh dawn nia a khup te kekawr ih. A straight ni lo, khami a parallel ni lo kha tlema a fit a fitting deuh te kan tih dawn chuanin a khup te a hmawr zawng zawng te hi a len lam kha kan tih vek a ngai a, chumi chu a dangah kan cut leh dawn hunah kan sawi dawn nia aw. A kap kha sawmhnih paruk kan ti a, twenty six chu hei a ni ta chuan a thui ta daih a nih chuan a kawng tur kha elastic awmna tur ang kha twenty six a ni ta elastic awmna tur kha three inch vel kan paih chuan. twenty four ang vel kha ti hian kan teh dawn ta a ni. Chuan mahse ti hianin thui deuha thui deuh khan kan la ringawt tur a ni lo a, a chhan chu hetah kekawr reng reng chu hetah hian a kual thin a, chuvang chuan tunah hianin ah eleven vel angin a kap kha a sei dawn kan tih kha eleven vel angin ti hian kan ning lo phawt ang a, chuan. Tah hian helai a bul atang hian tah hian eleven tih hian a nia a kawng tur dang kha chu three inch kha chu tah hian kan kan belh leh dawn a ni chuan hei hi heta tang hianin ahh two and half inch velah hianin tih hian a kap tur kha a dawr tur kha tih hian tah hian two and half inch ah-- te hian a ni ta chuan hei hi two and half ah te hian chuan ti hian dil deuh in tah hian ti hian kan ti thla dawn ta a ni chuan a kawng kha twenty seven kan ti ta twenty seven half chu Hunliah kan then ta a, hei hi umm ti hian hei hi a kawng a lo ni ta a nih chuan uhh. a tai kan tih kha helai a thlang deuh kha thirty thirty half a ni ta chuan tihian a ni ta chuan a mawng kha thirty six kan ti a thirty six chu

Kha chu puan than ah kan kan tih zawm leh mai thin ta hei ti hian ti hian a ngil in kan la ta chuan ti hian hei hi a kap tur hi heta tang hian tian a ngil ta chuan ti hian hei helai hmawr ah hian. Ti hian kan la kual ta a ni ti hian chuan hei hi a parallel tur kan tih kha ti hian ti hian chhuk thlang a chuan lam pek hetah hian hei helai hmawr atang hian ti hian.

Heng kan cut ta chuan hei hi a hnung tur a ni ta a hnung tur hi kan dah tha a chuan a hma lampang hi a kawng hi hei one in-- Huan in hrin a then chuanin an an la het atang hianin tihian an la a slide in an la thin a mahse one and half velin one and half vel ten kan la bawk a tihian chuan hei hi helai hi chu a hnung nen a sir kha a in tawng chiah tur a nia tihian khuar leh tlat te an ti hian kan cut thin a chang chuan hian lo ni ta chuan a hma lam pang hi a hnung aiin a kap pawh nih ngei ngei in heti lai hi tlai hi a in a in rual tho ang a chuan hei hi kan paih hek ang kawr zak lak ang deuh hlek khan mahse va lak huah-- kawr zak lak anga lak khuar ve thup dup a ngai lo ti hian tlem te in ti hian ti hian kan la ta chuan ah kekawr reng reng hi a hnung lampang aiin a hma lampang hi one inch in ti hian-- one inch velin lak tet ngei ngei tur hetang hian hei one inch ang vel chu a ni ta a hmawr hi chu a in ti hian a in a in tawk ang a. chuan atang hian hei hian inches khat ang vel te khang kan paih kan paih hek a nih chu chuan hei leh hei hi a awm zia chu tihian a hnung leh hma. A lan dan tur chu ti hian a lo ni ta a ni. Tel tur hei hi. Umm heta tang hian mual kha ka lo paih lo ni maw. Ti hian hei a in tawn dan tur a awm dan tur chu hemi hmawr hi a in tawng chiah ang a. Chuan hei hi a hnung aiin a hma hi hei ti hian a inhek hlei hi hei tah hian one inch vel te a then a chang chuan half inch lek te pawh an an paih hek ta a chuan nakinah thui dawnah khan hei ti hian hnung leh hnung a hma kha ti hian hei hei dan tur chu hei hi hemi ang ti hian a hnung leh lam tur kha. Ka cut leh anga chhan chu puan than ah ka cut dawn loh avangin khami a hek ringawt kha chuan in hriat thiam loh takin tihian hei a hnung a inang chiah chiah chuan tunah a hma awm chiah chiah kha puan than chu awm chhiat chuan puan than ah khan min awlsam deuh mai tih theih a awm si lo.

ka nu ka lak tir ve kha lo video ka lak tir time enge e a speed kha lo time lapse ang chi khan lo la ka tawng chara chara lo la time lapse ka ti lo la Avanga tlang a nawm kan en nawn leh kan ti tha leh ka ring a. Tikhan hei hi a hma tur a ni ta chuan hei hi a hnung a hma hi ti hian hei ti hian in zawm ang a ah hei ti hian hei leh hei hi a hma hi zawm phawt ang a. chuan a hma hi hei hi a hma leh hma kha nia chuan tah hian in zawm nga hei heti laiah hian ti hian in zawm phawt ang a chuan a hnung pawh kha hetah hian tuna ni ang chiah khan ti hian in zawm ang a ti hian a in zawm kha lo awm dawn ta a ni ti hian. Tih hian a hnung a ni ang a, chuan tah hian a hma a ni ta, tih hian a hma a lo ni ta a, tih hian chuan a hnung leh a hnung leh a hma kha hei a sir a sir hi hei tih hian kha a inang lo kan tih kha ti lai hi. Tihian a sir hi, heti lai sir hi tihian in zawm thlang a, chuan hemi hi tihian hei leh hei hi tihian kha tihian hian in zawm thla vek ang. Chuan kan sawi tawh ang khan a hma hi ngei ngei in one inch vel in a hnung ai in a ti. Chuan helai hi chu inches chanve ai pawh tlem in tihian. kan ti thung chuan a kawng tu tur kha three inch vel kha eh tah hian kan la leh a paper ah hian a kawng kha twenty seven kan ni ta chuan Chuan a kawng tur kha kan la a, chuan kan khep a. Tah hian i zawm ang a, chuan tih hian a kawng kha. Tah hian hei hian tah hian elastic elastic i vuah ang hei hi i zawm i zawm anga a kawng kha chuan chuan hemi chinah hian elastic i thun mai ang chuan ah next ah chuan a ip te lai a sira a pocket lak dan vel kha kan inzir tir leh dawn nia kha khan hrih phawt rawh a chaw.